ka thimmi cathiang ka thimmi cathiang Luka thawngṭha dal li relnak hleiriatnak kha a si uh, Bawipa thlarau ka cungah um i chiti a ka thuh cu chiti a ka thuh hnawhchannak a ruang cu pakhatnak ah Sifakmi ca i thawngṭha. Pahnihnak ca hremmi hna caah luatnak pek ding ah le pathumnak caah cun oppress namneihmi hna ca i luatnak ser awkah chiti a ka thu ti kha a si. Cu chungah cun pakhatnak le pahnihnak kha ka vun pakhatnak kha ka vun lonh lai i a pahnihnak to proclaim freedom for the prisoners cun to set the oppressed free timi kha cu pahnih te cu an hin ah hin a bik in vun chim ka duh mi a si nihin ka phut lo caan a ka petu ṭuanvo ngeitu nan dihlak cungah ka lawm hi in tek Khrihfabu nan cung ah siseh Online a pummi hna le nihin ah awzai hmangin Christmas sunglawi, caan sunglawi Bawipa thangṭhattu nan dihlak cungah Bawipa thluachuah um ko seh. Nihin HBA online in hruaimi Christmas ah luatnak thawngṭha Christmas le luatnak thawngṭha ti tlangtar in caan rikhiahmi te chungah chim ka hun i timhnak a ruang bikhi kan ram sining zong nih a herh tiah ka ruah cun Christmas ni a chuahpimi thawngtha zong a si fawn tiah ka ruah cu a caah cun ka si khawh tawk hun chim ka timhmi hi a si i thongkhat le zariat sawmriat la kumkua a hlan ngai te sau ngai eighteen eighty nine cu a vun a vun sau ngai mah hin Harriet Elizabeth Beecher timi nu hi a um i Uncle Tom's Cabin timi ca a ṭialmi in a min a thangmi nu a si. Amah hi a hmanthlak ahcun samkel nawn pi khi a si i rumra zong a ngei ngai. Amah nih The American Magazine timi volume kul le riatnak ah The True Meaning of Christmas timi a ṭial i cu a ṭialmi te cu aa ka lak duh hnawhchanmi taktak cu Christmas kong ah criticize a tuahmi ka lak duh hnawhmi sinain criticize to mi lawng la a that lai lo cha khan true meaning tatak a tial mi te ka vun chim ka du mi chu ka le ah cun ka vai vuan di sual lai cha khan to give up one's very self to think only of others how to bring the greatest happiness to others that is the true meaning of christmas ti ati kan keimah nakin nan theih deuhmi kha a si ko give up selfish kha a si pakhatnak cun to think only of others kha a si to bring all the greatest happiness to others that is the true meaning of Christmas kha a ti cu amah nih criticize a rak tuahmi ki tongkat la zuriat som let kum kua liu pin criticize a tuahmi cu Christmas caan a si caah pakhat belte a chim chungmi cu Christmas hi a liam lai i te a caan a sau lai i decoration timi le celebration hi biapi deuh ah kan run chiah ti lai ti a rak chimchung cucu ka lung a am ngai nin christmas ahhin kan i ralrin ding belte cu um lai decoration zeitluk in dah a ṭhat khawh celebration zeitluk in dah a ṭhat khawh ti kha biapi ah si loin Christmas nih Jesuh Khrih nih a rat hnawhchan a thawngtha te taktak kha cu philh lo kan hau ti kha mun chim ka duhmi a si cu he pehtlai in Norway ram ah ummi ka sianginn kaipi hawi pakhat he voikhat cu Christmas thla ah kan i chawn i Christmas laksawng ka poh i tiah ka ti i

ka phi ti pakhat nak bak ka hmu thong hni ka ngah te ma chu thong som thung kan hun ron piak mi si nu khuisan chu hun ka kua ve to ma chu reiru thong hni mu na khuisan chu ti an khuisan chu Santa Claus khui ka ada chwa Santa Claus chu zai mi phun da si Santa Claus ni atuam chu Christmas tree sullam zai da si Christmas tree pepa zai Jesu Christ kong hrim khama tel lo amak tak Cun kan theih cio laimi cu kuting workshop kan ti i atu cu workshop vai cang i kan Khrihfabu i pianist zong a tummi pa a u zazaw kan ti i Lairam um lio ahcun lead a tummi pa si. Lead a tummi si atu cu ramdang um cang i a Facebook ahcun uh, van za uk kha ti hrawng kha a si rua ti zazaw ti khan mi tam deuh nih kan theihmi si lead tum thiam taktakmi khi si. a rak tlun lio ah vaya christmas kan tuah i christmas uh, christmas message an chimmi ti kan kan kan vai ah khin kan tuahnak hmun ah christmas kan mah laimi si lo in mo christmas message chimtu minung pali an si an dihlak ti jesu khrist kong aa tel lo ti atu kan chimmi santa claus ti hrong ra hmo ca hai ti hrong hrang le cun ki phunphun ni bantuk celebration le vai pawl ca klo ti kha an chim Cucu ka hna ah hin a um ngai. Ah, ka lung ah hin a tang ngai. Sihmanhsehlaw Christmas nih cun a sullam taktak a ngeih ko. Ah, Jesuh a kan phorhmi thawngṭha tampi lakah hika hin kan tlangtar cu mi vialte caah thawngṭha kan herhmi thawngṭha aa khat cio lomi thawngṭha tampi a kan phorh ti cu a fiang. Cu thawngṭha lakah luatnak thawngṭha cu a biapimi le kan ram nihin nih a hin a herhmi a si tiah ka hmuh caah ah, ka hun i thimnak a si. luatnak freedom kan timi hi mi cheukhat nih duhmi paoh chim ah kan ruah tawn cun mi cheukhat nih freedom kan timi hi khi minung kan taksa nih desires a duhmi desires khati ki a hawtmi a duhmi thil paoh pursuit va tuah khawh dih va zulh khawh dih kan pum nih a, a herhmi a duhmi paohpaoh va tuah khawh dih hi freedom tiah kan ruah tawn te sihmanhsehlaw sim a si lo na duhmi paoh chim hmanh mihrut te an in ti ko lai na na ka chuakmi paoh loklong tuk cun chim lo mihrut an in ti ko lai na duhmi paoh cu tuah hmanh a donghnak ah a duhmi paoh a tuahmi pumsa cu ngaihchiatnak le ṭahnak in a dong ṭhiamṭhiam lai. Cucaah cun freedom cu ṭahnak a si hrimhrim lo. Cucaah duhmi paoh tuah, duhmi paoh chim hi a rak si lo. Tahchunhnak ah, ram pakhat khi na mitthlam ah khin vun cuanter law ram pakhat i an hruaitu khi a duhmi paoh khi a chim lai i a chimmi paoh khi phung va si seh law upade ah va cang seh law khika ram dah hi si hnga mu cucu? ram khat paoh ka ti ko cu mu a chimmi paoh khi phung ah va cang seh cun a duhmi paoh tuah seh a duh le mi zong that seh a duhmi zong tuah seh cu minung cu a luatlet hnga maw ti ti ahcun luatlet nai sai la leng hmanh an chuak ngam lo khu leng hmanh an luat ngam lo zia cucaah cun a fiang tukmi cu a fiang tukmi cu freedom kan timi duhmi paoh tuah rak si nai sai lo Freedom kan timi cu tinhmi hihi a ṭha, hihi a dik, hihi a hmaan tiah kan hngalhmi chung i va kal i cu lam te zulh cu a si. Phundang kan chim si ahcun kei cu phungki pakhat kan ka si hnga i Khrihfa phungki ka si hnga i zei biaknak phungki paoh zong ka si hnga i phungki ka sining ka value he aa khatmi keimah value he aa tlukmi pastor pakhat nih cu cun um awk a si tiah ka hngalhmi le ka tuahmi va i dang seh law khakha ka freedom nai sai lo zingfate ka facebook ahcun bible ca kan share hna hnga i pathian a ṭhatnak kong zong ka chim hna i hallelujah kan tipi hna hnga nain ka nunnak taktak actual life taktak ah khan ka chronicle taktak ah khan kha a ṭha ti ka ruahmi kha le ka tuahmi aa khat lo si cun a freedom nai sai lo Cucaah cun nungak tampi hi a free lo bik si an ti. Zeicah ti cun mi nih an uk hna. Mi nih mi hmai khan a sinpi lo suat a vai ngam a ti. A freedom kanmah nih hi hi siseh tiah kan timi a kha tiah kan hngalhmi chung i kal khawh hi freedom taktak cu a rak si. Cucaah cun nihin i kan ram i kan tuah cuahmah mi rian hi i a ṭha a herh a dik tiah kan tuah mi hi freedom taktak cu a si Christmas nih a chuahpi mi a si theih ko mi zong el ngam lo te hna hi performing life an ti vei a um ṭheumi cu Khrihfabu ah hin staff khi staff lak hin zung hmanh a kai bal lo tahchunhnak ah inn thianhtu si hnga inn zong a thianh bal lo zung zong kai bal lo natein pastor cheukhat nih yetindah an ti ṭheo ti si cun mah hi phuah awk bak cu a si sik awk zong si ti an hngalh tuk nain pei mu ka phuah a si cun khi an pawng an kam anmah chung thar lawng sai lo a chung khat zong khi an vai lai bu an chuak lai conform mi pawngkam pawngkam nun nih khan a nenh mi khi Macucu a luat lat lo pi a dik ti hngalhmi ṭha te tuah ngam i freedom lam cu rak si. I cu luatnak chung i luatnak thawngṭha ahcun sualnak chungin luatnak zong cu a rak i tel. Nangmah le keimah hi kum sawm thum a nungmi hi atu ah hin mi cheukhat cu thawngṭha chim lio hi nan zoh lai nain US a phan hmanh nan um kho men cu, tuhe. Theih lo cun Australia te hna phan hman nan kho men te bantuk khan um a si mi pa pakhat cu zarhpini ah facang a cil i lawmnak lawmnak thlam ka lung chungah um ti kha hla hla a sak i facang a cil an ti cu a in papa nih zei ruang a dam cu cu zarhpini facang na cil hlei hlei ah Khrihfa hla bu na sak rih na ning zak lo maw te a ti i a bia an chung i he i pum i US te hna phan rang te hna zong kawl pa caw zong kawl pa nak cha cun facang cil pa i puk tha deuh te a ti te bia an chungah um ko nain a khi pumh chung hmanh ah sual khomi kan si kum sawm thum a nung cangmi nih cun nikhat phun khat te sual lawng hmanh ah hin thong hlei khat kan sual ti si kum sawm ruk na nun a si ahcun nikhat phun khat te lawng i sual hmanh ah hin vei thong kul leng kan sual i cucu cu bantuk minung cu dawkaw zungzal nunnak chungah a kan hruai cu nikhat ah khin zan khat kan ih hnu kan ih hnu hmanh khin voizat khidik kan thinlung nih a hei sual hnga maw Cu bantuk minung cu dawkaw luatnak ah zungzal thihnak chungin zungzal luatnak chungah nihin Christmas ah hin a kan phorh cu lawng a si lo zungzal nunnak kan thlarau luatnak a pek lawng si lo mah a ngan panga chungah ah lungkua a um thlan ah a um cikcin in an hren a chah dih a chung i mi khuachia ṭhawng tuk cun a khuang a au amah lam ah zong lung in a cum he mi zong nih an ṭih tuk sihmanhsehlaw Jesuh he an i ton tikah cun Jesuh nih a khuachia a ṭhawl piak tikah cun dai tein a um i angkelopi a vak mi kha angki aa hruk i kan nunnak ah kan innpa kan kan innpa kan chakthlang ah hodah a khuang a au tawn ruat hmanh chungkhar ah hodah buai tawn hodah kan ṭih bik tawn lam ah hodah kan ṭih bik tawn cu kan ṭih bikmi le kan chungkhar i kan i buaipi bikmi hmanh Jesuh he an i ton a si ahcun a dai kho a sualnak sal chungin a kan luatter khotu Jesuh si Satan tlaihkhihnak chungin a kan luatter khotu Jesuh si dorhlunak hin amah pum cu can te se amin chim awk a ṭha to a zu in a thi bak lai kan timi ka sia an kai pi hoi te si ka kawi bak a si voi voi khat a rak ka velh i a hawi le he hlan lio cu velh rak mang tuk i velh vun man velh kong vun chim hlan lio velh kong chim ahcun khi afat te po khan ni phung pa ko la cu kalai khan rak zual pa i ma mah rak velhnak sin kan i daw i a thi cang lai kan timi bak Pathian dawtnak a thei ciammam i manh caan a ngei lo thawngtha a chim ko cu bantuk cun Jesuh he i ton ahcun cu bantuk cun dai tein man a tlaimi ah luatnak a kan pe khotu a si cu lawng hlah mi sinah chuak ngam ti lomi a thi a chuak mi nu hmanh kha Jesuh he puanki te a tongh tik ahcun kum hlei nih ti chuah cu chim hlah nithum nili zarhkhat a thi a chuak mi hmanh leng kan chuak ngam ṭung lo nu nih kan theih ko cu ta aw anam athu phung zong nih a kham cu bantuk tluk asi cangmi nu hmanh Jesuh he an i ton tik ahcun freedom taksa damnak taksa luatnak hrimhrim zong kha a kan phawh thlarau in siseh cun setan riantuannak in siseh taksa lei in hrimhrim in siseh Jesuh Khrih cu freedom luatnak a kan petu a sinak kha tlawmpal te vun chim ka duh cun tuanbia in Jesuh Khrih hi luatnak a kan petu a si ma tlawmpal vun chim ta hmanh la kan ngakchiat lio keimah ṭhi atu a rami cu ngakchia nan tam deuh ti keimah ṭhi in atu pastor cheu khat nih cu an hngalh cio lai mi cu kei keimah ṭhi kan nih kan ngakchiat lio ah facang bu kan rak ei cu zarh pazan lawng bak a si cu dah lo paw cu khi chim ngam hmanh khi si lo cu tluk in sifah le harsatnak cu chapchap ahcun khi kannih lairam cu a har i a rak kan phi a kan khar pehtlaihnak zong a ṭha lo sullam lam zong a ṭha lo cun kan min ah chin poh ti an kan ti be lai thu honam kan kanmah lai mi zong cu kan luan tuk pah ve cu hei ukholh bal lo chap chap i tokor ha nai din pa chap chap ahcun hiti vun phiat ah khin vok vok honam lo tokor minung ho tu nam cu a cheukhat cu atu kan nule lawng si pah rih cu i cu bantuk dirhmun a simi cu dawkaw catang zong a ngei lomi zeihmanh zong a ngei lomi rawl thaw te hmanh a rak ei bal lomi dawkaw vawlei cung ram khuzar kan kan phanh dih cu tuak hmanh u fimnak ṭha ṭha nin ni caan ah zei paoh tu a herhmi ah do kan a herhmi zongah ramdang bawipa nih hiti a kan rial lio ah hika han an pawt ciammam i khin a phan dih i cucun pei pathian nih zeizong te Nin ah rian a ngei lomi hika khi laimi hika ummi rian a har tuk. Rian a ṭuan bal lomi tete hmanh nih special tein a ṭial ṭial le a rang rang kan i hrok khawh cu ramdang thawng pei cu. Cucu hi ti rei bu ah a chuakmi si. Tuanbia hrimhrim in kanmah Laimi hmanh hi luatnak a kan serpiaktu si. Israel miphun kong chim ka duh rih. Israel miphun hi ah an ram hi square miles average square miles hi an ram hi thong riat le zaruk le som thum lawng si thong riat le zaruk le som thum cu a bit tuk ning hi cun khiti chak le thlang hi kani hakha le tawngtai lei bantuk i hi ti lengh se ti ti a pe nak hi mengza le menghlei nga lawng si a bit kho ning hei ruat hmano mengza le menghlei nga cu cycle cit a cian pa mi hoi na ni cun dam tein cit a cun thlan an kal lo si cun nai pathum a cit min um cho tluang tein a cit khawh cun mengza in nai pathum bak aa citmi um cu cu tluk a bi te cu dakaw cu tluk a hme te kanmah lairam i hna cheu tluk te lawng a simi miphun cu ni na hin a ngan takmi China Tuluk pawl hi an milu ah 1.39 billion an um vawlei cungah billion ummi cu anmah lawng a si 1.39 billion US hi 327 million population an um Cun Russia hi 144.5 million nin ah hin an um i cu tluk i a ngan an ram kauh ning kong khi cu chim khawh a si lo. Cu tluk ram kau le cu tluk mi tam le cu tluk mi ṭhawng hna level te bak in Lairam ngom a si lomi te a chia i cu tluk luatnak i a serpiaktu khi tuanbia hrimhrim in kan luatnak a kan pe tu si ti kha takte chim le vun langhter ka duhmi a si i amah belte cu luatnak freedom kan timi ahhin Dalai Lama bia kan hlan se cun freedom ahhin painless cu a si bak lo harnak fahnak in lo khi cu a si rua lo cun kan pi karo ram a kan hruaitu Do Aung San Suu Kyi nih cun ṭihnak a um lo tinak khi a si lo ṭih awk kha cu um ko na tein cu ṭihnak va tei khawh kha anih nih cun a ti Jesuh zong nih zeitin a ti ti si cun ah vawlei nih harnak cu aan pek ko hna lai ti daihnak kan phorh hna cun luatnak kan ser pek hna a ti bu ah vawlei nih harnak cu aan pek ko hna lai sihmanhsehlaw ṭih hlah u keiman ka tei cangmi sin nan tei lai ti tu kha si ti hlah ti kha a si cucaah cun nangmah le keimah tu ka chimmi vialte kan taksa in a luat khawhnak dingah kan thlarau in a luat khawhnak dingah satan hremnak chung kan luat khawhnak dingah amah jesuh hrimhrim zong an rak tuk vailam cung tiang zongah an thlai i freedom kan timi belte hi pingles a rak si bak lo fahnak tuang lo cu a rak i tel hrim a rak si lo fahnak cu a rak i tel ko cucaah cun nihin ah kan lairam a luat khawhnak ding caah siseh kan lai miphun a luatmi kan si khawhnak ding caah hin siseh nihin kan dirhmun a dik ko a hmaan ko ti hi kan thazaang si hram seh cu luatnak taktak a va chuah kan va phanh khawh i luatnak a kan pekmi kan phanh khawhnak ding belte hin kan thinlung pakhat siseh ti ka duhmi cu Jack Brackham timi Jack Brackham timi Australia miphun pa Australia pa a si i amah cu racing driver a si ka pianpuai pianpuai a mawngtu pa ka si thongkhat le zakua le sawmnga le kumkua ah championship voikhatnak a hmu thongkhat le zukua sawmruk ah championship voikhat voihnihnak a hmu ṭhan thongkhat le zukua sawmruk le kumruk ah championship voikhat a hmu ṭhan Jack Brackham cu thongkhat le zakua somnga le CAK CAK Jack B R A B H A M

zapi cu si selaw winning point kan phanh lai te hna kan motor da si di se law kan luchin kan phoi lai i kan tengh lai i ka van chia tu ke he bantuk company motor chu hi a ze kan ti lai ki in ni ama ti um komi zong khi chiat zong kan ser dih men lai asina ani cu selaw a motor bak anam i a motor bak anam i winning point pakhat nak bak a lut thiam thiam kan nunnak ah freedom kan hmuh khawhnak ding caah hin harnak tampi um ko lai donkhannak zong tampi um ko lai sihmanhsehlaw kan chim cang bantukin freedom ding caah hin pingles a rak si lo caah kan thinlung belte cu tunai Jack Brackham bantukin zeipaoh nih kan dawn seh kal khawh i zuam ko hna sih tukum thong a tukum Christmas cu luatnak sertu a rat kum a si bantukin kan Chin miphun kan luatnak ding caah seh kan Chin rampi a luatnak ding caah si seh tutan i kan tuahmi le kan thlacamnak vialte cu luatnak kan hmuhnak ding caah luatnak phortu Jesuh Khrih nih thluachuahnak kan pekpek ko seh.